Pan chi'n clywed geiriau Tŷ Gwyn Jones, draw dros y Don mae bro dirion. Allwch chi ddim llai na dychmygu rhyw baradwys o le. Ti'n iawn, ar rwla ella lle lle dim cweit i gyrraedd o. Ac os y'ch chi'n dyheu am rwle fel 'na, fan draw, chi bron o fod hefyd yn teimlo ryw elfen fach o chwerwder ynglŷn â fan hyn. Cafodd ei eni yn 1871 a'i fagu ym Metws yn Rhos mewn teulu diwylliedig. Mae'n rhyfedd meddwl am dad Ti Gwyn Jones, Isaac Jones, a ddysgodd y cynganeddion gan Risiard Ddu o Wynedd neb llai, yn dewis peidio â dysgu rheole i'w fab. Ond roedd Isaac Jones wedi llyncu'r ffasiwn ar y pryd, ofeio'r gynghanedd am holl feileddau barddoniaeth y cyfnod. Ta beth, doedd y mab ddim o'r un farn â'r tad, ac yn ddim ond pedair ar ddeg mlwydd oed, fe enillodd am ei englyn i'r Bataten yn nhrysorfa'r plant. Nawr, falle nad oedd hwnnw'n farddoniaeth ar uchel, ond mae e'n dangos fod cerdd Dafod wedi cael gafael yn Tŷ Gwyn Jones o oedran cynnar iawn, a chydag amser fe ddaeth ei weud pethau mawr ar y gynghanedd.
Yr hyn sy'n ddiddorol am Tŷ Gwyn Jones oedd ei fod e'n feistr ar ei grefft, ond ei fod e hefyd wedi dysgu hunan, felly doedd gyda fi ddim cynllawiau. Fe oedd yn gosod i, yym, fel petai, i nodau fe'i hunan ac yn eu dilyn nhw i'r pen. Oedd John Morris Jones ers nifer o flynyddoedd wedi bod yn pregethu yn erbyn Cymraeg carbwl barddoniaeth oes Victoria, ac wedi erfyn ar feirdd i gynganeddu yn fwy cain. Ac yn Tŷ Gwyn Jones, Y mae'n cael dyn i ddefnyddio'r Gymraeg yn syml ac i gynganeddu'n ofnadw o bert.
Un o'n doniau pwysica ni fel pobl yw'r gallu i ddychmygu. Ond, yn anffodus wrth heneiddio, mae'r rhain colli gafel ar y ddawn hon. Nid dyn fel 'a o'dd Ti Gwyn Jones. Ac yn ei gerdd, Lle Bach Tlws, mae e'n yn rhybyddio ni'n dawel rhag gadel i hynny ddigwydd.
Mae yno goed yn tyfu o gwmpas y lle bach tlws, a dim ond un bwlch i fynd drwodd, yn union run fath â drws. Mae gwenyn o aur ar y bregau, a mwclis bach coch ar y coed, a merched bach glân hynno'n dawnsio na welsoch chi tebyg erioed. Dywedais wrth Idris amdano. Mae Idris yn ddeuddeg oed. Ond erbyn mynd yno doedd Idris yn gweled dim byd ond coed.
Y thema amlyca i gyd yng ngwaith Tŷ Gwyn Jones yw'r awydd i ymadel a realiti y bywyd, a diflastod pethe bob dydd a chwilio am baradwys rywle draw. Yn y gerdd 'Madog', y mae'r tywysog yng nghanol i ddiflastod yn dweud 'Dyn ni chaiff na daioni na hedd ar y ddaear hon', ac mae'n chwilio am rywle gwell Am frowydd a byw yr ieuanc chwyrlynte rhyw afallon bell.
Mae'n siŵr mai dianc i'r lle bach tlws oedd ar ei feddwl o pan oedd o'n chwarae triwant o'r ysgol. Mae un peth yn sicr, oedd o'n casáu'r stafell ddosbarth. Ond, os oedd o'n casáu'r ysgol, oedd o'n dyheu am addysg. Ddwywaith, mi driodd o fynd i'r coleg, ond oedd amgylchiadau ag afiechyd wedi rwystro fo, ac oedd methu cyflawni'r uchelgais yma wedi siomi fo'n fawr.
Wedi methu bod yn stiwdant, trodd i law at sawl gyrfa, ac ath ei Lerpwl gyda golwg ar fynd yn blisman. Ond i fyd newyddiaduraeth yr ath e, a bu'n gweithio gyda phapurau newydd fel y Liverpool Post, y Liverpool Mercury a'r Manchester Guardian, ac yng Nghymru ar y Faner a'r Cymro a'r Herald. Bu'n byw ddwywaith yng Nghaernarfon ac o'dd e wrth 'i fodd yma. Tre lawn diwylliant, a chylch o lenorion a cherddorion a beirdd, pobl fel Alafon ac Anthropos ac Eifionydd. Roedd y lle hefyd yn llawn siope llyfre a digon o swyddfeydd papur newydd. Ond yn 1915, trawyd Gwyn Jones ar ffliw, a barn y meddyg oedd y dylai fe dreulio amser yn yr Aifft.
Mi ddudodd y meddyg wrtho fo bod gynno fo ddau gyfle i fyw. Ewch i'r Aifft dros y gaeaf, medda fo wrth ti, Gwyn Jones, a chofiwch fwyta gymaint ag y galloch o bethau brasterog, Bwyta fyth a hefyd, hyd yn oed pan na fo chwant bwyd arnoch chi. Sgwn i be fydda meddygon heddiw yn ei wneud o'r cyngor yna. Beth bynnag, mi weithiodd o i Tŷ Gwyn Jones, dyna pam yr wyf yma heddiw, medda fo. Ond salwch mawr Tŷ Gwyn Jones oedd y pyliau o iselder ysbryd. Ar adegau fel hyn, mae o'n deud i fod o'n gweld y byd mor ofer a bywyd mor ddi-obaith.
Wel, oedd o'n ddyn cymhleth iawn. Mi roedd 'ne gyfnode yym pan oedd o'n diodde' o ryw iselder, eitha' du weithie', ond pylie' oedd rhein, ag yn gyffredinol oedd o'n ddyn oedd yn mwynhau hwyl, yy mwynhau stori dda, mwynhau jôc, ac oedd o a'n nhad yn ffrindie' mawr, a pan oedden nhw efo'i gilydd, oedd 'ne lawer iawn o chwerthin.
Gallwch chi ddweud mai athrawiaeth fawr Tŷ Gwyn Jones yw na all neb wynebu bywyd heb ei fod e ar yr un pryd yn cael dyheu am rywbeth gwell na bywyd. Yr ymchwil am well byd yw ei athroniaeth fawr e.
Gydag awdl sy'n cynnwys canu am obaith, am y man gwyn man draw yr enillodd e gader y genedlaethol yn 1912. O'dd e wedi clywed syf fod e wedi ennill, ond rhwng nad o'dd e'n credu'r stori, a'r ffaith ei fod e wedi addo mynd i briodas i frawd yng nghyfraith, a'th e ddim draw i'r seremoni. Ac yn y trên ar y ffordd adre o'r briodas, yn y Felin Heli, y dath e i wbod i sicrwydd Mai fe oedd bardd y gader. Ac erbyn iddo gyrraedd Caernarfon, yn ôl yr hanes, oedd dros 5,000 wedi ymgasglu yno i'w longyfarch e. Dyma nhw'n ei gario fe drwy'r dre, band pres yn ei arwain e, A nodau gwir Harlech yn llenwi'r strydoedd. Drwy stryd y castell. Y maes. Stryd y llyn. Cyn cyrraedd i gartre. yn Stryd Dinorwig.
Yn aml, mae ysgolheigion yn gosod llenyddiaeth mewn categorïau, a heb os da ni'n cysylltu Tŷ Gwyn Jones efo'r rhamantwyr. Beirdd oedd y rhain oedd yn rhoi bri ar yr hen chwedlau, ac yn ei awdl enwog mae Tŷ Gwyn Jones yn defnyddio hanes Arthur i'w ysbrydoli fo. A dyna iddi llywyso mewn llawer o'i ganeuon mawr am chwarter canrif wedyn, defnyddio chwedl, chwedl sy'n bod yn ei hamser ei hun fel petai, a rhoi i'r chwedl honno arwyddocâd newydd.
Pan ddarllenwch chi The Passing of Arthur, Tennyson, a darllenwch chi ymadawiad Arthur, mae ymadawiad Arthur yn adrodd y stori lawer gwell dwi'n meddwl o ran tamid o lenyddiaeth fel petai. A, a hefyd wrth gwrs mae'r iaith a'r defnydd o'r mesurau caeth yn feistrolaidd ac mae yna rannau ohoni sydd yn odidog, yn boblogaidd ac yn cael eu cofio o hyd.
Draw dros y don mae bro dirion, nad eri cwyn yn ei thir, ac yno ni theri na haint na henaint fyth mor ai hynny a ddel yw ffyr ry ddawel, a pheri pob calon yn hon yn heini a llon. Ynys Afallon ni hun sy felly. Yn y fro ddedwydd mae hen freuddwydion a fu'n esmwytho ofn oesau maethion. Byw yno byth mae pob hen obeithion, yno mae cynnydd uchel amcanion. Ni ddaw fyth i ddeifio hon golli ffydd. Na thro cywilydd, na thorri calon. Yno mae tân pob awen a gano, grym, hyder, awch, pob gŵr a'm drecho. Ynni a ddwg i'r neb fyn ddiwygio, sylfaen yw byth i'r sawl fyn obeithio. Ni heneiddiwn tra noddo.

Mae cefnogwyr a gwrthwynebwyr yn ymddangos. Ac yn achos Tŷ Gwyn Jones, roedd rhai beirniaid yn barod i'w ganmol, ond rhai hefyd yn barod i'w ddilorni'n ffyrnig. Mae'n ddiddorol iawn ei fod e wedi newid, bod e wedi troi o'r byd rhamantaidd 'na, rhamantiaeth a chlysuriaeth, a mynd yn fardd mwy modernaidd. Ac wrth gwrs, y dwymyn yw'r gyfrol, y perl o gyfrol, sydd yn, yn cynnwys cerddi tra gwahanol, a dwi'n meddwl unwaith eto, doedd e ddim un oedd yn llonydd gyda'i ddawn, a mae hwnna'n rhan o'i bersonoliaeth e, ansefydlog, i fod e wastad yn ceisio gwthio y ffiniau, ffiniau ei allu fe, ond ffiniau barddoniaeth hefyd.
A ti sôn fan 'na rei pobl o'i blaid o a rei bobl yn ei erbyn o ond be' ma' pawb yn cytuno ydi bo' ti Gwyn Jones 'di rhoi bywyd newydd i hen ffurf yr awdl. Ie, mae e'n dod â cherdd Dafod at fyd y delyneg. Mae e'n defnyddio'r gynghanedd mor naturiol. Dyw e ddim yn stumio geiriau hen ffasiwn. Mae e jyst yn neud i'r gynghanedd ganu.
Y dyn yma yn fishtir perffeth ar y Gymraeg, yn fishtir perffeth ar felyster a chymhlethdod y gynghanedd, ac yn fishtir hefyd ar yr holl fesurau traddodiadol, gan greu rhai newydd ohonyn nhw.
Mae digon o storie am Ti Gwyn Jones fel dyn odd a'i ben mewn cwmwl. Fel se fe ddim cweit o'r byd hwn. Mae Arthur ap Gwyn i fab e'n dweud amdano fel un oedd â ddim clem 'da ge, shwt i dorri cig, na chynnu tân, na golchi llestri, na ffosto llythyr hyd yn o'd. Ond os o'dd 'i ben yn y cymyle weithie, do'dd 'i draed e fyth ymhell o'r ddaear, a'r traed rheiny'n barod i roi ambell i gic os o'dd isie. Fel wedodd 'i gyfaill Anthropos amdano, pan fydde fe'n mynd at 'i waith academaidd, Fydd Gwyn fyth yn sgrifennu heb 'i sgidie am 'i draed. Pan oedd e ar ei fis mêl yn Aberystwyth yn 1899, gwelodd e'r coleg, ac fe glywodd e rywbeth tu mewn iddo'n dweud y bydde bod yn athro yno yn taro i'r dim. Ond ath sawl blwyddyn heibio cyn iddo allu gwireddu'r freuddwyd honno. Ym mis Medi 1919, mi gafodd o swydd catalogydd yn y Llyfrgell Genedlaethol, Fan hyn oedd cartref dros dro o'r llyfrgell yn y dyddiau cynnar. Mewn llythyr, mae o'n deud nad oes yn y llyfrgell frys fel gyda phapur newydd, a mae o'n sôn fel hyn, Fy mod yn gorffen fy niwrnod pan a dawif y llyfrgell. Bysach chi'n meddwl y bysa gwaith fel hyn yn i siwtio fo i'r dim, ond oedd o'n gresynu i fod o'n dod i wybod mwy am gaead llyfr, na'i gynnwys o. A hefyd, oedd o'n cwyno am gyfarth y ddau neu dri offeryn teipio yn ei swyddfa fo. Mae 'na stori amdano fo yn hebrwng y prif lyfrgellydd i'r orsaf drena yma yn Aberystwyth. A mae hwnnw'n gofyn i Ti Gwyn Jones gario'i fag iddo fo. Ac ymateb y bardd, I'm damned if I will. Ac fel mae gofiannydd o, David Jenkins, yn ei ddeud, pan ddoth y cyfle, cario'i bac i hun nath o, a chroesi'r ffordd a chael swydd yma yn Adran y Gymraeg yn y Coleg. 1913 o'dd hi pan ddoth y freuddwyd yn wir. Mi ddoth o'n ddarllenydd mewn llenyddiaeth A chymwynaswr di-enw yn noddi i gyflog o, nes iddo fo ddod yn athro ym 1919, ac yn ôl y sôn, y cymwynaswr di-enw hwnnw oedd Syr John Williams, sylfaenydd y Llyfrgell Genedlaethol.
Roedd canmol mawr i Tŷ Gwyn Jones fel darlithydd, Yn un peth, mae'n debyg i fod e'n barod iawn bob amser i helpu pawb. Ond o ran y darlithoedd i hunen, mae Orweth Peat yn dweud peth mor ysgubol â hyn, Roedd cael bod yn nosbarth Tŷ Gwyn Jones fel cael troedigeth ysbrydol. Mae'n debyg hefyd nad oedd e'n gallu sefyll yn llonydd wrth ddarlithio. Meddai un o'i gyn-ddisgyblion, Weithiau, ar ol taflu rhyw sylw llym neu frothog tuag atom, fe gyflyma i gerddediad, gan estyn ei ben ymlaen a gwthio ei ên i fyny nes y byddai pob blewyn yn ei fwstash yn sefyll fel gwrychyn.
I fi, Ti Gwyn Jones. Oedd bardd mwya, mwya, eneidfawr uh, yr ugeinfed ganrif. Un peth dwi yn hoffi'n arw ydy i feddwl bod yr cerddi yn fyw iawn yng Nghymru o hyd, a nid yn unig yn cael sylw academaidd, ond cael sylw gan bobl gyffredin. Ac dyna un peth mawr dwi'n credu oedd yn Hyde yn trio'i wneud, oedd cysylltu a'r werin, gan bod o un ohonyn nhw oedd o, ynte. Meddyliwch am farddoniaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif, heb ymadawiad Arthur, heb Madog, heb Brozeliawnd, chi'n colli rhai o'r cerddi mawr gore a sgrifennodd neb mewn unrhyw iaith yn Ewrop i gyd.
Yn ei ragair i'w gyfrol Caniade, mae Tŷ Gwyn Jones yn tynnu gerddi fe lawr ac yn dweud nad oes ynddyn nhw ddyfnder neu athroniaeth, ond dyw hwnna ddim yn wir, ydy e? Nadi, a 'dan ni'n ôl at y syniad yma o chwilio am y man gwyn 'ma'n draw. Mae o'n gwybod ei fod o am bo' ni gyd yn byw mewn byd amherffaith.